Vawleicung khuazaram tluk ummi dawtmi nulepa ulenau hna dam in nan um cio hna maw? Lencung tlang channel in lunglawm tein kan in don ṭhan hna. Mei na hlei hi zanlei suimilam pahnih tiang kan theih khawhmi thawng ka rak chim ṭhan lai. Kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu Koralhrang pawl raltuknak vanlawng a bawmtu Russia company pawl, Ryatchi palik sakhan ah ummi palik Ṭhunṭhung Win nih kum hleithum a simi Mawngmyumyat cu meithal in a kah caah a nunnak a liam. Yakung Manre lamthing a zulmi mawṭaw chawhbingka cu aa leh caah minung pakhat a nunnak a liam. Kasei khua cu ralhrang pawl nih an khua an khangh pinah khuami pawl an tlaih hna. Nanmah khua zongah ralhrang pawl nih khuami minung heinga an tlaih hna. Meithla zarhkhat chung lawngah Falam khua ah Korelhrang pawl nih inn inn sawmli le inn thum an khang. Minung thongli hrawng cu ralzam dirhmun ah an dir tiah kan theih. Mei na hlei khat ni lawngah rambumpi huap in Korelhrang a thimi hi minung theiret an si i mipi vengtu ralkap minung pahnih hna nih ram le miphun caah an nunnak an pek. Thawngchimnak lei kan lut hna lai. SAC raltuknak vanlawng pawl a bawmtu Russia company pawl Kawlram SAC ralhrang he pehtlaihnak a ngeimi company sawmnga le paruk hna cu Burma, Khamphian, UK timi Kawlram democracy tawlretu phu pawl nih mei na hra ah huatchuak Ralbawmtu cazin ah an chiah hna. Mah company chawma le paruk lakah hin Russia company pali hna hi an i tel ve. Mah company pali hna hi Kawlram raltuknak vanlawng le raltuknak thiri pawl a bawm biktu an si tiah kan theih. Mah company pali hna lakah hin OV Froigentres company timi hi Kawl ralhrang pawl raltuknak vanlawng a zawrh cemtu le raltuknak thilri pawl a pechan cemtu an si tiah theih a si. Avantis company nih hin Kawlram ah hramhram in uknak lak a si hramthawk in Uknak a latu sac ralhrang pawl nih an herhmi raltuknak vanlawng le thilri pawl a bawmtu taktak an si fawn tiah theih a si. Liaci palik sakhan ah ummi palik Htun Htung Win nih kum hleithum ngakchia a simi Mong Min Myo Htun cu a kah caah a nunnak a liam. Bakhu ramṭhen Ṭanṭipim peng ah a ummi Liaci palik sakhan ah um vemi Palik ṭhunṭhioun cu nilzaam mei na hlei khat ah khan a zu a ding i zu a rit tuk ruangah amah le mah hngal loin a duhnak poah meithal a kah caah Riksakhan pawngah um vemi kum hleithum ngakchia Mawng Myu Myat Ṭhun cu a khan i a nunnak a liam tiah khuami sinin kan theih. Mei na hlei khat zan suimilam pariat le cheu hrawngah kum hleithum a simi Mawng Myu Ṭhun cu a nu a dam lo ruangah a nu sanpilchuan dingin Coka leiah a ra i a nu Santu a chuanpiak lioah meithal kah hi a tong tiah kan theih. Hi meithal kah a tong ruangah hin palik sakham pawl nih a nu le a pa cu Yoce caah tiin tangka tinghlei nga zong an pek hna tiah khuami nih cun a chim chih.

hi motor accident a tonnak a ruang bik cu a ke a keh ruangah a si tiah kan theih. Hi motor chungah hin minung pariat in a cit i minung pakhat cu accident an ton le a cangka in a thi cawl. Minung pali tu cu hliamhma an tuar ruangah sizung ah an kalpi hna tiah kan theih. Hi hliamhma a tuarmi hna hi nu pahnih le pa pahnih an si. Motor mongtu pa cu motor ṭha tein a chekhlai lo ruang le motor A monghmi a ṭhat lo ruangah hi bantukin minung an thihnak le hliamma an tuarnak hi a si tiah palik pawl nih an tlaih i Suitawng palik sakhan ah an kalpi tiah theih a si. Kaseih khua ah Kawl ralhrang pawl nih lut in mipi im pawl an khanghpiak hna pinah mipi pawl zong an tlaih hna. Nanmah khua zongah Kawl ralhrang pawl nih mipi minung hleinga an tlaih hna.

Atu hi Kawl ralhrang pawl hi Kasaih khua in an chuah rih lo caah khuami pawl i an sining le inn an khanghmi pawl zong fiang tein kan theih rih lo tiah Khattit Media nih cun a langhter. Makwe, ram, Makwe ramṭhen Nanmao peng zongah ralhrang pawl cu May na sarih ah an lut i May nariat ahcun Kawl ralhrang pawl nih khuami pawl manung hlei nga an tlaih hna tiah kan theih. Meithla zarhkhat chung lawngah kawr ralhrang pawl nih Falam peng ah inn sawmli le inn thum an khangh. Meithla zarhkhat chung lawngah hin Chin ramkulh Falam peng ah kawr ralhrang pawl nih inn an khanghmi hi inn sawmli le inn thum an si. Kawr ralhrang ruangah ralzam dirhmun ah a dirmi hi minung thongli tluk an si cang tiah ralzam pakhat nih cun a chim. A min chim awk a ṭha lomi pakhat nih cun ralhrang pawl an rak Luh thawkin khuami pawl cu heh tiah kan zaam. Thing le ram tangah kan zaam. Kan inn le kan lo an khangh zongah hin a langtha tlung in kan zoh ko tiah a chim. Mei ni thum in May ni nga tiangah hin ralhrang pawl nih Falam pengah khua ka thum ah lut in inn pawl an khangh piak hna. Inn an khanghpiakmi khua hna hi Dohthek khua ah inn hlei ruk, Ramthlo khua ah inn hra, Tlangzar khua ah inn hlei sarih hna hi an si. Mei na hlei khatni lawngah ram pumpi huapin kural hrang a thimi hna le mipi vengtu ralkap a nunnak a liammi hna ka rak langhter lai. Atu lio cu ram chungah hin nichiar in kahdohnak a rak ai bal lo. Kahdohnak hi a din doh le a fak doh ti tu in a chuak peng. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in mei na hlei khat ni zongah hin Kawlram pumpi huap in ralhrang a thimi hna hi minung hleiriat an si i mipi vengtu ralkap minung pahnih hna nih ram le miphun caah an nunnak an pek. Mei na hlei khat ni lawngah Kawlram pumpi huap in Kawl ralhrang a thimi hna hi Sikan ramṭhen chungin minung pathum, Magway ramṭhen chungin pakhat, Ṭiningtari in minung pakhat, Mul ramkulh in pakua. Shan ramkulh in pali an si. Mipi vengtu ralkap minung pahnih a nunnak a liammi hna hi Kajin ramkulh chungin an si. Kan thawngchimnak cu mah vial hin kan ngaw rih lai. A hram thawk in a dongh tiang a kan zoh i a kan ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Lengcung tlang chanal thazaang a kan pe i a kan dirkamhtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Pathian nih thluachuah